Sou, Dir Dammen an Dir Hären, ech begrëissen lech dann ganz häerzlech hei am Numm vum SEW op eiser traditioneller Pressekonferenz fir d'Rentrée. Mir soen lech Merci fir Ären Interêt. Mir hu misste kuerzfristeg eis Pressekonferenz réckelen, well mer se ursprünglech virgesinn hate wéi virgëschter, also vir gëschter, an hu mer festgestallt, dass den Här Meisch dann och seng Pressekonferenz géing ofhalen. A vue dass mer him awer net wollte Konkurrenz halen, op eemol wär keen do gewiescht vun Iech, hu mer geduet, da réckele mer dat léiwer op haut. Ech fänke vläicht un, datt mer d'Ekipp hei um Dësch virstellen. Mir hunn hei d'Madame Bichler, Responsabel bei eis fir d'Chargée de cours. Dann hu mer eis Kollege vum Secondaire, Dir gesitt och d'Nimm, de Michel Reuter, d'Vera Deckendorf an de Jules Barthel, déi fir de Secondaire herno schwätze wäerten. An da wäert ech probéieren, op de Fondamental anzegoen. elo net representéiert haut, well se schonn amgaange sinn, d'Rentrée virzubereeden. Dat sinn eis Leit vun de Centres de compétences. Déi sollten och nach kommen. Déi, do ass awer leider kee méi disponibel gewiescht. Ech wollt elo nach eng Kéier kuerz rappeléieren, dass den SEW d'Gewerkschaft ass vun allen Acteuren am Enseignement. An duerfir hu mer eis Sujeten och missen e bëssen opdeelen, fir dass dat hei net ze laang gëtt. Duerfir wäerte mer dann och an deenen nächste Wochen eng speziell Pressekonferenz maachen, wou mer méi spezifesch oder exklusiv spezifesch op d'Problemer vun de Chargés de cours aginn. A mir wäerten och an deenen nächste Wochen oder Deeg kommunizéieren iwwert d'Personal vun de Centres de compétences, wou säit engem Joer, ech weess net, ob een et ka Verhandlungen nennen, wou mer Gespréicher zumindest mam Här Meisch lafen iwwert hir Missiounen an Tâchen. wou wat net richtig weidergeet a wou elo awer konkret Propositionen um Dësch leien an ech denken, wou an deenen nächste Woche sech elo eppes muss doen. Da hu mer, vertriede mer och nach d'international Schoulen. Ech denken, dass mir herno nach kurz op déi méi spezifesch Problemer a Situatioun vun deene Schoulen aginn. Ech denken och, dass mer do enker mussen drop zréckkommen, well dat awer och eng ganz komplex Situatioun ass, net nëmmen d'Personal, mee och de ganze Modell vun den internationale Schoulen. Ech denken, dass mer do an deenen nächste Méint enker dann do speziell kommunizéieren. Voilà. Et gëtt ëmmer méi Zesummenaarbecht tëschent Fondamental a Secondaire, net nëmmen well mer ähnlech Sujeten a Problemer hunn, mee et ginn awer ëmmer méi Situatiounen, wou souwuel de Fondamental wéi och de Secondaire betraff sinn, wéi zum Beispill wat ech elo genannt hunn, Centres de compétences. D'Orientatioun an haaptsächlech och déi international Schoulen, also bei eis leeft den, déi Zesummenaarbecht, déi ass ganz wichteg an déi musse mer dann och ëmmer nach méi ausbauen. Dono wäerte mer dann Är Froen erwaarden an natierlech och zu Sujeten, op déi mer vläicht net méi net esou explizit oder guer net agaange sinn. An iwwert d'Covid-Mesuren ass an deene leschten Deeg, Oder ass net nëmmen an deene leschten Deeg, mee an deene leschte Méint extrem vill geschwat ginn? An duerfir wollte mir de Fokus op aner Problemer riichten, eis an de Schoulen, op aner Situatiounen, déi an de leschte Méint komplett an den Hannergrond gerode ginn. Also mir wëllten dann dee Moment net net op d'Covid-Mesuren aginn. Ech menge mir hunn dat och schonn ausgibeg an deene leschten Deeg kommentéiert. Mir sinn am Géigesaz vum Educatiounsminister als Enseignanten all Dag mat der reeller Situatioun an de Schoule konfrontéiert a mir kënnen eis net drop konzentréieren oder drop limitéieren, eng Ukënnegungspolitik ze maachen. Fir eis geet et drëms, fir kuerz-, mëttelfristeg Léisungen ze fanne fir Problemer, déi bestinn. A mir kënnen et eis net erlaben, ëmmer nëmme Projeten unzekënnegen, ouni datt et dann reell Pläng ginn. Fondamental wollte mer eis fir dës Rentrée op dräi Sujete konzentréieren. Dat éischt ass dat, wat net nei ass, den Dialog tëschent dem Minister an de schouleschen Acteuren a seng Konsequenzen. Dann hu mer de Problem vun de personelle Moyenen an de Schoulen, dee berüchtegte Contingent vu Stonnen, déi mer am Fondamental hunn. An dann en Thema, iwwer dat leider guer net oder bal guer net geschwat gëtt an dat ëmmer méi akut gëtt, dat ass d'Penurie vun den Enseignanten. An dat läit natierlech am direkten Zesummenhang mat der Attraktivitéit vun eisem Beruff, haaptsächlech vum Schoulhalen. Wat elo den Dialog ubelaangt, muss ee feststellen, dass de Minister a leschter Zäit vill bäigeléiert huet. Wat lo net heescht, dass mer en Dialog hunn, mee et kann ee graff gesot seng Virgehensweis an eng verschidde Phasen andeelen. Wéi en ugefaangen huet, huet e Reuniounen aberuff, wéi mer dat gewinnt waren. Wann et dann zu engem Dissens komm ass, da gouf et net konstruktiv Gespréicher, et koum net zu engem Austausch vun Argumenter. Mee d'Diskussioun ass einfach ofgebrach ginn. An enger nächster Phas huet de Minister nëmmen ugekënnegt, eis op Reuniounen ze invitéieren, wa mer eis am Virfeld géife mat senge Mesuren averstan erklären, an dann däerfte mer hëllefen, fir se um Terrain ëmzesetzen, wat natierlech e No-No fir den SEW war. Elo huet en seng Strategie erëm g'ännert. Elo kënnt et zu sougenannte Consultatioune mat de Partner, nodeems en d'Mesuren annoncé, decidéiert huet. A ganz kuerz éiert en domat un d'Press geet, kënnt et dann zu Reuniounen, praktescherweis an deene leschte Méint ëmmer iwwer Teams, wou de. dem Minister, an dat ass net nëmmen d'Virgehensweis mat de Gewerkschaften, mee och mat den Elterevertrieder, wou de Minister seng Mesuren annoncéiert an dann d'Gewerkschaften an dësem Fall invitéiert dozou Stellung ze huelen, woubäi et awer net zu enger Diskussioun kënnt. E reagéiert net drop, en seet dann einfach, en géif dat mathuelen, an dann ännert sech am Prinzip un deem, wat en eis am Ufank erkläert huet, guer näischt. Dat ass net fir eis zefriddestellend. Ech denken, dass een an der Educatioun muss kënnen Projeten, Reformen am Virfeld diskutéieren, mat den Acteuren, mat den Enseignanten, mat den Elteren, well se awer laangfristeg, mëttelfristeg grouss Konsequenzen op d'Zukunft vun eise Kanner kënnen hunn. A parallel sinn déi Institutiounen, déi et an der Educatioun gëtt, wéi zum Beispill de Conseil supérieur vun der Educatioun, wéi um Niveau vum Fondamental, d'Commission scolaire nationale, sinn zu rengen Alibi-Veranstaltungen degradéiert ginn. Déi komme ganz rar zesummen, de Ministère passt drop op, fir den Ordre du jour festzeleeën, et gëtt net am Virfeld iwwer Reformen diskutéiert, se ginn, déi Kommissioune gi guer net consultéiert, se gi meeschtens emol net dono consultéiert. Dat bréngt natierlech mat sech, datt déi Leit, déi do vertruede sinn, net motivéiert sinn, fir Stellungnahmen ze huelen, fir sech anzebréngen, well se awer gemierkt hunn, dass déi Efforten, déi se, déi se och soss gemaach hunn, iwwerhaapt net consideréiert ginn. Et muss ee feststellen, dass et fir de Minister wichteg ass, oder dat Wichtegst ass seng Aussenduerstellung. Ech weess net, ob Der gëschter d'Chance hat, fir dee Livestream ze gesinn aus där flotter. Reunioun an der Philharmonie, wou en d'Acteuren aus der Educatioun fir d'Rentrée invitéiert hutt, hat. Et muss ee feststellen, et war eng penibel Selbstinszenéierung a Selbstbeweihräucherung vum Minister. Problemer gi schégeriet, ginn ignoréiert, an dat esouguer vis-à-vis vun engem Public, deen déi reell Situatiounen an dem Terrain, an der Praxis kenne misst. An da gëtt parallel dozou, de Minister schéngt säin Image wëllen erëm bëssen ze änneren, eng Hellewull nei Reformen, spektakulärer, ugekënnegt, woubäi et bei, ech soen, Hausaufgabenhëllef an esou viru waarden, alles wat en ugekënnegt huet, et kaum Aussiicht gëtt, dat néidegt Personal ze fannen. woubäi keng Infrastrukture bestinn an et bei deene meeschten ugekënnegte Reformen och kee Plang gëtt. Dat mierkt een ëmmer spéitstens dann, wann et heescht, do géifen nach innovativ pädagogesch Projeten ausgeschafft ginn. De Minister ass also elo op der Schinn, fir sech als Reformer duerzestellen Mat enger Ukënnegungspolitik gëtt eng Aktivitéit virgegaukelt, déi manifestement an deene leschte Méint awer net do war. An offensichtlech ass d'Zil, fir virun de Problemer an a Chantieren, déi mer an der Educatioun hunn, an dat ass eng Hellewull, déi vernoléissegt gi sinn, dass fir vun deenen ofzelenken ass. A mir brauchen awer elo séier Léisungen. Well muer bei der Rentrée sinn d'Enseignanten, ass den Enseignanten net gehëllef, gehollef mat Ukënnegungen, mee si si mat de konkrete Konsequenze vun der Pandemie konfrontéiert. Si hu keng Appuistonne méi, well duerch de Contingent déi Summer, déi Summerschool do, déi de Minister esou erausgestrach huet als grousse Succès, wou verschidde Kanner Just e puer Stonne mat Leit, déi se net am Virfeld kannt hunn, hir Schoulesituatioun net kannt hunn, dobäi kritt hunn. Alles dat, mengen ech, ass net, geet net duer, fir déi Problemer, déi d'Pandemie an deene leschte Méint gemaach huet, fir déi kënnen ze léisen. Mir gesinn dat just un als PR-Aktioun. An déi Schéier, déi sozial Schéier an de Schoule riskéiert nach ëmmer méi ausernaner ze goen. A parallel komme mer dann erëm op deen alen Discours, D'Gewerkschafte sinn déi, déi d'Innovatioune bremsen, déi wëllen op traditionelle Weeër bleiwen, déi géint all Reform sinn, déi géint all Changement sinn. Mä eng muss ee soen, dat ass definitiv net de Fall, well mir wëssen alleguer, datt mer dréngend reell Reforme brauchen, an zwar haaptsächlech a Richtung vun enger schoulescher Gerechtegkeet. Do musse virgo géint ëmmer déi méi grouss sozial Ongerechtegkeet, déi an eise Schoule produzéiert gëtt. Dat ass offiziell och den Discours vum Här Meisch, wann een him nolauschtert. Just froe mir eis, ob déi Mesuren, déi en ukënnegt an déi deelweis och an der Praxis ëmgesat ginn, ob dat dat Richtegt ass, ob dat wierklech d'Léisung ass, déi mer brauchen. Dobäi muss een och soen, dass et de Kanner an Enseignanten an de Schoulen eigentlech den Image vun eisem, vun der Persoun vum Educatiounsminister net esou wichteg ass. De Minister huet den Enseignanten schonn zimlech am Ufank virun e puer Joer e Maulkuerf verpasst. Dir wësst, d'Enseignanten hu gesot kritt, si däerften net mat der Press schwätzen a wa se Ufroe kréien, da muss dat iwwert de Ministère lafen, si musse sech dat geneeë loossen. Deelweis mussen se och nach d'Sujeten e bësse mat deenen ofklären. A Leit, déi sech getraut hu, Kolleeginnen oder Kolleegen, déi sech getraut hu mat der Press ze schwätzen, sinn deelweis wierklech zolidd zurechtgewise ginn. D'Kommunikatioun tëschent de. Tëschent den Enseignanten an dem Minister ass duerfir änlech déi Cogestioun, déi mer am Fondamental haten duerch d'Schoulgesetz vun 2009, e ganz gudde Modell. Deen ass komplett ofgeschaf ginn, andeem datt virun e puer Joer regional Direktiounen agefouert gi sinn. An déi regional Direktiounen, déi hunn aus dem President vum Comité d'école, deen eigentlech sollt zesumme mat senge Kolleegen zoustänneg si fir seng Schoul z'organiséieren, fir Léisunge fir d'Problemer ze fannen, huet aus deem einfach nëmmen de verlängerten administrativen Aarm vun der Direktioun gemaach. D'Kommunikatioun an de Schoule leeft just top-down, dat heescht, Kommen Instruktiounen vum Minister an d'Direktiounen, déi ginn se weider an d'Schoulen. Et ass awer keng, keng, et geet net an déi aner Richtung. Et gëtt also keng Méiglechkeet méi fir d'Enseignanten sech an déi Prozesser vu Reformen anzebréngen, respektiv mol net fir op konkret Problemer an der Praxis hinzeweisen. Déi Politik huet awer Konsequenzen, dat gesi mer elo. An déi Konsequenzen, déi ginn a sech ëmmer méi dramatesch. Mir hunn op där enger Säit e grousse Vertrauensverloscht bei den Elteren, wou op där enger Säit de Minister d'Schoul duerstellt als ouni Problem, als wéi wann dat géif wierklech rullen. An da mierkt een awer an der Realitéit, dass dat net de Fall ass. Dat féiert dozou, dass d'Leit, dass Ängschten entstinn, Zukunftängschte bei den Eltere fir hir Kanner, Onsécherheeten an déi, an och Kritik. An dat féiert ganz oft zu Konflikter mat Enseignanten, well doduerch, dass de Minister alles zimlech positiv duerstellt, ass et jo dann nëmme méiglech, dass den Enseignant de Problem ass. wann et der Realitéit net deem entsprécht, wéi de Minister se no baussen duerstellt. Dat féiert dann och zu enger Résignatioun bei villen Enseignanten, déi mierken, dass se zu rengen Executanten degradéiert ginn, déi awer um Terrain an der Klass mat der Realitéit konfrontéiert sinn an da musse feststellen, dass, oder zumindest dat Gefill hunn, dass de Minister et haaptsächlech ëm seng eegen Duerstellung geet, ëm säin Image an dass en d'Problemer ignoréiert. Si fillen sech also eleng gelooss an si fillen sech an hirer Roll och net gewäertschätzt. Dat bréngt also mat sech, datt eng grouss Majoritéit vun den Enseignanten hautzedaags sech mat der Educatiounspolitik, ech hunn dat elo hei zwëschent Anführungszeichen geschriwwen, net méi kënnen identifizéieren. Dobäi sinn och Enseignanten a priori oppe fir Reformen. Si wësse wou d'Problemer sinn, si wëssen deelweis och wat d'Léisunge sinn, si kënne Weeër opzeechnen. Si zéie se awer an dësem Fall zréck, well se mierken, Dës ganze Koup Mesuren, déi an de Schoulen elo an den leschte Méint oder och schonn virdrun agefouert gi sinn, just am Fong geholl PR sinn. An duerfir, well et ëm d'Zukunft vun eise Kanner gëtt, sollte mer eng éierlech Educatiounspolitik bedreiwen. An dat fänkt virun allem domadder un, dass een d'Problemer benennt. Minister se net no bausse benennt, kënnt een nach soen, seng politesch Roll Mee entretemps gëtt och, ginn d'Problemer an der Schoul selwer, am Milieu vun der Educatioun net méi benannt. A wa mer Problemer net benennen, da si mer och net oppe fir eng Analys a mir kënnen och net no Léisunge sichen. An da bleift ee vun eise grouse Problemer an der Educatioun, ech koumen op den zweete Punkt, dat bleift dee berühmte Contingent. Ech erënneren 2009 bei der Schoul, wéi d'Schoulreform komm ass am Fondamental, ass e Koeffizient festgeluecht gi vu Stonnen, déi all Schoul zegutt huet. Op e komplizéierte Schlëssel gëtt dat gerechent. Ech mengen, déi meescht vun lech wësse wéi dat geet. Deen ass iwwer zéng Joer agefouert ginn, huet also 2019 säin definitive Stand erreecht. Mir hate schonn relativ fréi d'Rechnung gemaach a mir hunn och elo festgestallt, dass se méi wéi richteg war. Et si wäit iwwer 10.000 Schoulstonnen bei gläichbleibender Schoulpopulatioun, um nationalen Niveau iwwer 10 Joer ofgebaut ginn. Bal all d'Schoulen hu massiv Stonne verluer, d'Klasseneffektiver sinn deelweis vill méi héich ginn, Centres d'apprentissage an Appuisstonnen, déi ganz vill Schoule virdrun organiséiert haten, si lues a lues ofgebaut ginn. a ganz ville Schoulen entretemps ganz verschwonnen oder op e ganz klenge Minimum reduzéiert ginn. An dobäi ass d'Demande eigentlech gewuess. Mir stelle fest, dass ëmmer méi Kanner mussen e speziellen Encadrement kréien, schoulesch Problemer hunn, respektiv e Verhalen hunn an der Schoul, wat et dem Enseignant am Klasseverband, deen elo nach méi grouss ginn ass, net méi erlaabt, dem Kand dem Kand senge Besoine gerecht ze ginn. Souguer de Ministère huet deelweis agesinn, dass mer elo ënnert engem Minimum sinn. Wann ech Ministère soen, dann nennen ech, dann denken ech un déi Leit, déi do schaffen, soudass elo e bëssen ënnert der Hand ville Schoulen hors contingent déi eng oder déi aner Stonn zougeschanzt hunn, well et och haaptsächlech op klengen a mëttlere Schoulen entretemps net méi méiglech ass, eng Schoulorganisatioun ze maachen. Wann ech mat Moyenne rechnen an ech hunn e Joergang, wou bemol 25 Kanner sinn, kann ech déi Klass net deelen, well ech einfach net genuch Schoulstonnen hunn. An da geet d'Schoulorganisatioun deelweis iwwerhaapt net méi op. Parallel dozou sinn awer, an dat op regionalem Niveau, ganz vill Plaze geschaf gi fir Hëllefsmesuren. Leit, déi eigentlech agestallt gi si fir an de Schoulen ze intervenéieren, fir do de Kanner ze hëllefen, mussen awer feststellen, dass dat Ganzt mat engem ganz groussen administrativen Opwand verbonnen ass, wou mussen Rapporte geschriwwe ginn, wou herno fir d'éischt emol ganz, ganz laang Diagnostike gemaach ginn, wou eng Hellewull Reuniounen ageruff ginn. wou och all Caisse d'enseignants mat agebonne sinn, a wann deen administrativen Opwand ofgeschloss ass, wann den Dossier ficeléiert ass souzesoen, stelle mer da fest, dass déi Leit, déi am Fong sollten de Kanner hëllefen, elo all hir Zäit opgebraucht hunn. An da kréien d'Leit an de Schoule konkret ganz oft gesot, Jo, tatsächlech, mir hunn erausfonnt, dat Kand misst gehollef kréien, mee leider hu mer kee Personal méi dozou. Dat heescht, et kënnt ganz dacks kaum konkret Hëllef bei de Kanner un. Dat ass un sech eng wierklech onbefriddegt Situatioun fir Titulairen, déi deelweis och schonn guer net méi Kanner mellen, well se soen, dat huet kee Wäert, dat bréngt just e groussen administrativen Opwand fir mech. An ech hunn op där aner Säit e Partner an de regionalen Direktiounen, deem et just drëms geet, en Dossier opzestellen, fir herno ze soen, ech hu mäint gemaach. Mir kréien am Fong geholl kaum konkret Hëllef, déi bei de Kanner ukënnt. An duerfir ass dat och eng onbefriddegend Situatioun ganz dacks fir déi Leit, déi op den Direktiounen schaffen. Et kënnt zwar an de Schoulen heiansdo e bëssen esou zu engem Konflikt, zu deenen, déi soe mer, Lauschter emol, hal op mat den Dossieren dech ze befaassen, komm mei bei eis Kanner schaffen. Mee vue dass mer déi och bei eis organiséiert hunn, hu mer festgestallt, dass dat fir déi och onbefriddegend ass. Déi soe mer, Lauschter emol, ech géif och léiwer an d'Schoul goen, Ech géif léiwer mat de Kanner schaffen. Ech gesinn, dass dat méi sënnvoll ass. Ech ginn tatsächlech och dozou, ech soe lo mol, mëssbraucht, fir hei Dossieren opzestellen. Duerffer verlaange mir als SEW éischtens emol eng Upassung vum Contingent, dass mer do op en Niveau kommen, dee mer haten 2009. Also mir sinn net amgaangen, hei eppes ze froen, wat mer nach ni haten, mee mir wëllen am Fong mol dohinner zrëckkommen, besonnesch opgrond vun enger Demande, déi an d'Lut gaangen ass. A virun allem eng Réaffectatioun oder och eng Réaffectatioun vum Personal, Dir hëlt dat, déi Leit, déi sollen hëlfe kommen, déi Spezialisten, vun de regionalen Direktiounen an d'Schoulen, wou se dann a Kollaboratioun mat deene pädagogeschen Ekippen, déi mer an de Schoulen hunn, direkt kënne bei de Kanner agesat ginn, do wou se gebraucht ginn. Dofir brauche mir keng Direktioun, fir dat alles z'organiséieren. A mir brauche virun allem vill manner administrativen Opwand. Et muss eng konkret Hëllef sinn um Terrain. Ech mengen, d'Enseignanten si kompetent genuch, fir d'Besoinen ze erkennen. An der Concertatioun mat deene Spezialisten, déi mer hunn, kënnen si an de Schoule séier e maximal efficacen Encadrement organiséieren. Mee dat Ganzt féiert eis dann natierlech direkt op eisen drëtte Punkt, dat ass de Punkt vun der Penurie. Mir sinn an enger, a mir sinn am Fondamental mat enger ganz dramatescher Penurie konfrontéiert. Wann een elo kuckt, hate mer eigentlech ëmmer Penurie, déi lescht Joerzéngten. Mir kommen do aus enger Situatioun, wou am Ufank de Ministère, an deem datt en eigentlech vill manner Leit zougelooss huet an d'Formatioun, wéi mer der gebraucht hunn, eng künstlech Penurie geschafen huet, wat eis deemools dozou, wat dozou gefouert huet, datt mer, datt d'Educatioun huet misste ganz vill Chargés de cours engagéieren. Dat heescht, dat war eng künstlech Penurie vun der Politik gewollt. An haut ass d'Situatioun ganz aneschters. Obwuel mer duerch de Contingent vill manner Besoinen hunn, feelen eis Leit, well eigentlech kee sech méi mellt oder net méi genuch Leit sech melle fir de Concours an net méi genuch Leit eigentlech déi Formatioun maachen. Dat läit natierlech un der Attraktivitéit vum Beruff. Et gëtt einfach net méi genuch Jonker, déi wëlle vun Ufank un dee Wee iwwert déi richteg Formatioun op der Uni Enseignant ginn. Déi Ursaachen dozou, datt de Beruff net méi attraktiv ass, kënnt, si villfälteg. Ech mengen, eng demagogesch Politik an deene leschte Joren, déi huet natierlech gehollef, datt de Prestige vum Beruff nohalteg beschiedegt ginn ass. Dat féiert eis dann, féiert dann esou wäit, datt verschidde Kolleginnen oder Kollege bal genéiert sinn, fir dorëmmer z'erzielen, datt se Enseignant sinn. Da kënnt et dobäi, dass d'Roll vum Enseignant an deene leschte Jore fondamental changéiert ass. Wéi ech ugefaangen hunn, dat ass schonn e puer Joer hier, huet et geheescht, du bass den Titulaire an der Klass, léis deng Problemer, du bass responsabel, ech si responsabel fir d'Kanner, ech si responsabel fir de Kontakt mat den Elteren. Haut ass dat net méi sou. De Retitulaire kritt eng ganz Rei vu senge Responsabilitéiten ewechgeholl. Dat heescht, e muss d'Problemer léisen, mee en kritt awer net méi déi selwecht Responsabilitéiten. An dat kënnt duerch eng grouss Hierarchisatioun vun eisem Enseignement. Mir kréien ëmmer méi Cheffen an ëmmer manner Leit, déi nach wëlle mat Kanner schaffen. An dobäi ass déi wichtegst Plaz am Enseignement an der Klass. Déi Leit fillen sech awer permanent bevormunnt an hunn eigentlech ëmmer manner Gestaltungsméiglechkeeten. Dobäi sinn déi regional Direktiounen, déi an deene leschte Joren do opkomm sinn an déi elo an der Pandemie tatsächlech ugefaangen hunn, sech wierklech eng Roll, méi eng grouss Roll ze spillen, sinn an deem Kontext e grousse Problem. Mir stelle fest, dass et zu enger Infantilisatioun kënnt an eng grouss Intimidatioun vun den Enseignanten. Drock gëtt gemaach. Mir sinn do als SEW mat ganz ville Reklamatioune befaasst vu Leit, déi vun hiren Direktiounen op eng Aart a Weis, déi net ëmmer korrekt ass, grouss ënner Drock gesat ginn. Mir stellen awer fest, dass am selwechte Kontext d'Enseignanten kaum Ënnerstëtzung fannen, wa se Problemer hunn. Et ass éischter esou, dass eng Direktioun einfach probéiert, op administrativem Wee sech aus der Responsabilitéit erauszehalen. Mir stelle fest, dass déi Direktiounen haaptsächlech sech op Administratioun beschränken a kaum u Pädagogik interesséiert sinn. Pedagogesch Problemer ginn administrativ geréiert, an dat ass e Problem. Den Enseignant an der Klass, den ass léisungsorientéiert, probéiert eng Léisung ze fannen, wann en e Problem huet, an esou séier ewéi méiglech. Domat gëtt e konfrontéiert mat enger Direktioun, déi ass awer procédure-orientéiert, déi seet, majo, wat hu mer an deem Fall vu Procédure, a wann do keng Léisung erausgeet, wann d'Procédure agehalen ass, stellt een an der Regel fest, datt se dann an der Direktioun schonn zefridde sinn. Dobäi stelle mer och ëmmer méi fest, datt d'Responsabilitéite probéiert gëtt op d'Enseignanten ze drécken, déi awer kaum Gestaltungsméiglechkeeten hunn. An dann kréie mer doduerch e ganz grousse Gruef tëschent de Regionaldirektiounen, déi iergendwou an deenen eenzelne Regiounen sëtzen, wäit ewech vun de Schoulen, déi dacks och déi spezifesch lokal Situatioun an de Schoulen net kennen, déi eigentlech e Friemkierper sinn. an déi an de Schoule vun deene meeschte Kollegen net als Léisung, mee éischter als Problem ugesi ginn. Dobäi sinn dann och Interventioune mat am Fall, ech ginn de Beispill vu Konflikter mat Elteren, déi awer ëmmer méi heefeg sinn, wou Elteren deelweis optrieden hunn, wou ee seet, dat do ass méi wéi Limitt. Gott sei Dank nëmmen eng ganz, ganz kleng Minoritéit, mee do stellt een awer fest, dass een do net, dass d'Leit do net de Réck gestäipt kréien, esou wéi dat misst, misst sinn. An dat ass e Problem, souguer wa se am Recht sinn natierlech. Ech ginn do gären d'Beispill ëmmer zwëschen dem Fondamental an dem Secondaire. Wann ech an de Secondaire, wa mer do mat engem, wann ech mat engem Direkter schwätz, da seet dee mir, an da mengt en sech, seng Direktioun, seng Proffen, säi Lycée, also seng Schüler, déi ganz, dat ganzt Ëmfeld. Bei eis am Fondamental ass et esou, wann den Direkter seet mir, da mengt en sech, seng Sous-Direkteren a seng Administratioun. Dat heescht, do ass e ganz kloe Gruef zwësche Schoul an Schoul, also zwëschen de Schoulen an den Direktiounen. Dofir verlaange mir beim SRW an deem Kontext e Paradigmewiessel. Mir géife gären zréckkommen, zréck am positive Sënn, op de Modell vun der Cogestioun, dee mer quasi eenzegaarteg de Rëmer opgebaut haten, dee wierklech funktionéiert huet, deen ëmmer ganz positiv och bewäert ginn ass vun Enseignanten. A wann dat net soll méiglech sinn, wann et dann onbedéngt muss eng Leedung sinn, wou mir elo net iwwerzeegt sinn dovun, da muss mer zumindest eng hunn, déi an de Schoule present ass, déi an de Schoulen ass, déi sech ka mat der Schoulcommunautéit identifizéieren an do och sur place konstruktiv hëlleft, fir mat, matzeschaffen, fir Problemer ze léisen. Dobäi, wann ech zréckkommen op d'Pénurie, sinn och ëmmer méi Jonker, déi an der Formatioun weider studéieren. Do mierkt een, dass d'Schoul hale fir vill Jonker manner interessant ass. An dat héiere se ganz oft vun deenen, déi an der Schoul sinn. Déi mierken, dass déi net valoriséiert ginn, dass déi zielen, wéi d'Situatioun ass, an da soen se, ma okay, dat do doen ech mer net un, si studéiere weider. De Prestige vum Schoulhalen. ass einfach zerstéiert ginn. Ech kommen nach eng Kéier dorop zréck, ech mengen, et sinn déi wichtegst Leit, déi an der Schoul Schoul halen, sinn an der Hierarchie awer ganz ënnen no ënne gerutscht a fillen sech entretemps net méi gewäertschätzt. Ech menge mir hate virun zwee Joer eng Ëmfro gemaach, an de Schoule wou mer ganz vill Äntwerte kritt hunn, ech kommen eng Kéier ganz kuerz drop zréck, well dat awer an deem Kontext interessant ass, wou ganz vill Enseignanten gesot hunn, se géifen dee Beruff net méi wielen, wa se enker géifen ufänken, wou der ganz vill gesot hunn, se géifen och kengem roden en ze huelen a wou och ganz vill Enseignanten gesot hunn, se hätte schonn iwwer Alternativen nogeduecht. Dat alles bréngt mat sech, dass mer manner Kandidatinnen hunn am Concours wéi mer der brauchen. an do si mer nach, ech kommen drop zréck, op engem ganz niddregen Niveau, well duerch de Contingent awer d'Plaze schonn begrenzt sinn. Aktuell Léisung vum Ministère ass quasi nëmmen de Quereinsteiger. Quereinsteiger, dat heescht déi Leit, déi dann eng aner Formatioun gemaach hunn, kommen no dräi Joer, nodeem se de Bachelor hunn, an d'Schoul, kréie während zwou Wochen e Crashcours, ginn op d'Kanner, bei d'Kanner gesat a maachen dann eng Formatioun während engem Joer, ginn dono an de Concours. a sinn da mat der selwechter Formatioun, also mam selwecht, d'selwecht ugesi wéi deen, déi d'Formatioun op der Uni gemaach huet. Deen op d'Uni geet fir de Bachelor, muss véier Joer maachen an ass dono eigentlech just Enseignant. Ech soe just Enseignant, well wann s de Quereinsteiger hues, hues de Plang B. Wann s de no e puer Joer mierks, dat do seet mer awer näischt, da sees de, majo, zitt s däin Diplom aus der Täsch an da sees de, ech kann awer eppes ganz aneschters maachen. Ofgesinn dovunner ass et kloer, dass déi Quereinsteiger déi Formatioun op der Uni komplett devaloriséieren. Aus ekonomeschen Grënn, fir e jonken Entretemps mécht et kaum nach Sënn zu Lëtzebuerg op d'Uni ze goen oder iergendwou am Ausland op d'Uni ze goen, fir d'Formatioun ze maachen iwwer 4 Joer. An da mécht de Quereinsteiger a ka quasi direkt no 3 Joer ufänken Geld ze verdengen. Dat alles bréngt mat sech, dass am Fong geholl de Prestige vun der Formatioun an domat de Prestige vum Beruff nach méi erof erofgezu gëtt a mer laangfristeg wahrscheinlech déi Problemer vun der Penurie net kënnen an de Grëff kréien. Parallel dozou ass de Minister och net interesséiert un deenen, dat sinn der iwwer 1.000, Chargés de cours, ouni déi, ech wëll dat nach eng Kéier rappeléieren, mer muer d'Schoulen net géifen opmaachen, schonn säit ville Joren. Ass en och net wierklech interesséiert, fir do eng Ausbildung ze ginn. Et gëtt eng Ausbildung, déi ass awer vun der Organisatioun esou komplizéiert, dass et ville Leit an hirer Situatioun kaum méiglech ass. An et huet een wierklech d'Gefill, dass éischter d'Meenung um Ministère ass, Wat solle mer déi ausbilden? Wann ech deen ausbilden, hunn ech net ee méi am Enseignement, déi ziele mer scho mat. Also, wann d'Planung gemaach gëtt, d'Planifikatioun vun den Tâchen, Ginn déi Chargé Joer fir Joer mat agerechent an da gesot, dorop ass de Besoin un diploméierte Leit natierlech erofgerechent. Wat fuerdere mir elo? D'Attraktivitéit vum Beruff muss erëm an d'Lut kommen. Ech mengen, do hu mer, dat kënnt e bëssen eraus deem eraus, wat ech elo probéiert hunn ze erklären. An et geet ganz sécher net duer, wann de Minister enke elo mat enger Campagne kënnt an e schéine Filmchen mécht, wéi en dat esou gäre mécht, an e puer Plakater an de Lycéeën ophänkt. Et muss zu enger Revalorisatioun vum Schoulale kommen, well am Moment ass et esou, dass, wéi gesot, den Enseignement, den Enseignant an der Klass, den Titulaire an der Hierarchie, am Prestige ganz ënne steet. Et muss och erëm zu enger Responsabilisatioun vum Enseignant kommen, dee muss kënnen eegestänneg Décisiounen huelen an deen domat déi Autoritéit erëm kritt, déi e brauch, déi en an deene leschte Jore par rapport zu den Elteren an deelweis esouguer och par rapport zu de Kanner duerch déi ganz Reumorganisatioun verluer huet. Mir stelle leider fest, dass Leit motivéiert si wa se an de Beruff kommen, awer dacks schonn no kürzester Zäit resignéieren, respektiv d'Flemm agedrowe kruten. Ech wëll dann zum Schluss awer nach, well dat awer och e bëssen an d'Richtung vun der Autoritéit geet, op déi flott Resultater vun der Orientatiounsprozedur vum Fondamental an de Secondaire hiweisen. Wou jiddwereen sech op d'Schëller geklappt huet, haaptsächlech de Minister sech selwer, dass e sou flotte Konsens, do ware mer schonn bei Zuelen, déi enger Diktatur gläichen, tëschent Enseignanten an Eltere ware fir d'Orientatioun vun hire Kanner. Wann een dat elo kuckt, wou dat hierkënnt, an e bëssen analyséiert, wéi déi ganz Situatioun ass, ass et wierklech symptomatesch fir d'ganz Educatioun. Viru Joren ass iergendwann eng Kéier kritiséiert ginn, dass gesot gëtt, Mä mir hunn net méi genuch Kanner, déi an de an de Classique ginn. Mir hunn der ze vill, déi an den Technique ginn, a mir hu virun allem vill ze vill Kanner, déi an de Modulaire ginn. Mir mussen déi Zuelen änneren. Et ass net gesot ginn, mir musse kucken, wou läit de Problem, wou sinn d'schoulesch Schwierigkeete vun de Kanner, wéi kënne mer dat verbesseren. Et ass einfach gesot ginn, wéi kënne mer d'Orientatioun aneschters maachen. Do ass d'Procédure geännert ginn. Do ass et ganz einfach entretemps esou, dass d'Elteren soe wou se gären hätten, dass hir Kanner higinn. A wann den Enseignant domat d'accord ass, da gëtt ouni, ouni gréisser, ouni, ouni datt ee sech do dra mécht, da gëtt dat ugeholl. Gëtt et awer en Dissens zwëschen den Elteren an dem Enseignant, da gëtt eng Kommissioun opgestallt, da muss de, kommen d'Elteren an d'Enseignanten, déi komme virun déi, virun déi Kommissioun, mussen all hir Positioun argumentéieren. Eng. Speziell si penibel Situatioun fir den Enseignant, deen muss géint seng Kanner argumentéieren, wat en net wëll maachen. D'Eltere musse géint den Enseignant argumentéieren, mussen seng Kompetenz a Fro stellen. Dat ass eppes, wat kee sech wëll undoen. An net erstaunlech hunn dann ganz vill Enseignanten sech einfach der Positioun oder der Demande vun den Elteren ugepasst, wat déi ganz flott Konsequenz huet, dass de Minister elo ka soen, Ma kuck mol, wéi flott, elo sinn erëm vill méi Kanner, déi an de Classique ginn, a vill, vill manner Kanner, déi an de Modulaire ginn, ouni dass mer eigentlech elo d'Situatioun verbessert hätten. An ech mengen, dat ass dann och nach e flott Beispill, wéi een d'Autoritéit vun den Enseignanten zerstéiere kann. Maja, ech wéilt och just ganz kuerz am Ufank op d'Corona-Mesuren zrëckkommen. Also mir si frou, datt d'Schoulen erëm plus ou moins normal kënne funktionéieren. Mee mir fannen, datt mir hei zu Lëtzebuerg an deene leschten ennerhallwem Joer, verglach mat deem wéi d'Schoulen am Ausland funktionéiert hunn oder an eiser, an der Grenzregioun, datt mir déi Coronakris nach relativ gutt gemeeschtert hunn. Dat ass de Mérite vun der ganzer Schoulcommunautéit, Enseignants, Schüler an d'Direktiounen, déi an dësen ennerhallwe Joer enorm Efforte gemat hunn, fir de Schoulbetrib um Lafen ze halen, an dat trotz der spärlecher bis net existéierender Zesummenaarbecht mam Untersministère. Et ass ni an ennerhallwem Joer zu engem richtegen Austausch komm zwëschen dem Ministère an de Schoulpartner. Alles ass ëmmer erëm am Schnellduerchlaf presentéiert ginn. Mir sinn ëmmer erëm virun de Fait accompli gesat ginn. An eng laangfristeg Corona-Strategie, Oder souguer eng Après-Corona-Strategie. Op esou eng Strategie waarde mer ëmmer nach. An trotzdeem hu mir et fäerdeg bruecht, d'Schoul beschtméiglech um Lafen ze halen. Mee et gëtt leider net nëmmen de Covid. Mir hunn an deene leschten ennerhallwem Joer eng ganz Rei Problemer opgeworf, iwwert déi mir mat dem Ministère oder mat dem Minister wollten diskutéieren. Mee leider ass ass et, wann et ëm aner Problemer geet wéi de Corona, sou guer mam Scheindialog eriwwer. Dann herrscht nämlech beim Minister Meisch totale Funkstille, en absoluten Dialog-Refus. An dat net nëmme vis-à-vis vun eis, mee vis-à-vis vun alle Schoulpartner. Dëse Problem, Patrick Arendt huet et och scho gesot, dee sech elo schonns iwwert Joren zitt, huet sech mat der Corona-Kris nach eng Kéier verstäerkt. Corona schéngt, esou wéi a ville Beräicher an eiser Gesellschaft, e gutt Alibi-Argument ze sinn, fir sech fir op Ufroen net ze äntwerten, fir keng Entrevuë méi z'accordéieren an esou weider An dobäi ginn et nieft Corona eng onsëlleg aner Problemer an der Schoul, déi onbedéngt missten analyséiert an diskutéiert ginn. Donc à propos vun all deenen onbeäntwerten Ufroen, déi mir déi leschten zwee Joer, ennerhalleft Joer gemat hunn, hu mir iech och e klengen Dossier do zesummegestallt, deen do um Dësch do läit, wou der dann och déi Bréiwer, déi mer do geschriwwen hunn, nach eng Kéier kënnt noliesen an d'Detailer da vun deem Ganzen. Wéi gesot, mir hunn do eng Oplëschtung gemeet mat enger ganzer Rei vu Bréiwer, op déi mer ëmmer nach op eng Äntwert waarden. An do ass et net nëmmen ëm de Corona gaang oder ëm eis Aarbechtskonditiounen, mee et ass ganz vill och ëm schoulesch Problemer gaang, déi eis staark um Häerz leien an déi an deene leschten zwee Joer ganz staark vernoléissegt gi sinn. Ech ginn Iech hei just e puer Beispiller. Wéi gesot, Dir kënnt dat an deene Bréiwer do och alles nokucken. Et gëtt zum Beispill en extreme Mangel u korrekten Infrastrukturen a brevetéiertem Personal, A villen Handwierksformatiounen an der Beruffsausbildung, do gëtt zum Deel ënner katastrophale Konditioune Schoul gehal, ouni datt dat grouss an d'Ëffentlechkeet kënnt. Ech kann Iech do als Beispill ginn, datt am Klassesall zum Deel, an net an engem Atelier, wou d'Schüler als Steemetzer ausgebilt ginn, a se ginn net ausgebilt vun engem richtege Steemetzer, mee ganz oft da vun engem Professeur-Ingenieur zum Beispill, An dir kënnt iech jo virstellen, wéi dat dann ass, wann de Steemetzer am Klassesall virun der Tafel do theoretesch erkläert kritt, wéi en eng Mauer soll opbauen. Dat ass ganz typesch. Wéi gesot, de Minister huet och elo erëm eng Kéier gëschter ganz vill vun Informatik geschwat, nei Informatiksektiounen, déi elo nach bäikommen, vun Hubschoolen an esou weider. Mee mir hunn Hubschoolen, do schafft keen een eenzegen Informatiker, well keen Informatiker um Marché ass, a wéinstens keen, dee wëllt an der Schoul schaffen. Änlech ergeet et der im stillen Kammerlein ugeduechter Deelreform vu verschiddenen Technikerformatiounen. Do soll elo zum Beispill en Tronc commun komme fir déi éischten zwee Joer, dong op Troisième, op Quatrième an op Troisième, fir dann op Deuxième a Première während zwee Joer d'Schüler a verschiddene Spezialisa a verschiddene Sektiounen ze spezialiséieren. Hei soll et u sech zu enger eng komplett hei soll e komplett neit Konzept agefouert ginn, Hei ginn eng ganz Rei vun Technikerformatiounen, notamment déi vum Commerce a vun der Logistik, dat representéiert awer trotzdem eng ronn 400 Schüler pro Joer, dat soll total ëmstrukturéiert ginn, ouni à la base mat de concernéierten Enseignanten a Schülerrepresentatiounen ze schwätzen. Genauso wéi och verschidden Organisatiounen, wéi zum Beispill d'Jonk Entrepreneuren, déi zum Beispill am Commerceberäich ganz staark mat agebonne sinn, einfach lénks leie gelooss ginn a widder de Kapp gestouss ginn. D'Basismoduler, wéi zum Beispill d'Übungsfirma oder Projektmanagement an der Technikerformatioun, Moduler, déi immens wichteg sinn an der Entwécklung vum prakteschen, autonome Schaffe vun de Schüler, déi riskéieren hei komplett an total op der Streck ze bleiwen, well déi kënnen nëmme gemat ginn an den leschten zwee Joer, awer dofir muss eng Viraarbecht sinn an den éischten zwee Joer. Déi Viraarbecht, déi verschwënnt awer duerch den Tronc commun. Donc, do kommen elo immens vill Saachen op eis zou, déi ouni de geréngste Dialog, wéi gesot, mat de concernéierte Leit um Terrain iergendswou dann am Ministère do ausgeschafft gëtt. Mir hunn eis och agesat, fir dass d'Schüler aus der Berufsausbildung hir Aarbechtsmaterial, zum Beispill spezifesch Aarbechtskleedung, bezuelt kënne kréien. Wéi kann et sinn, dass de Staat zwar alle Schüler, ob se aarm oder räich sinn, hir Schoulbicher finanzéiert, et awer net fäerdeg bréngt, engem Auxiliaire de vie seng Kachwest oder engem Schlässer seng Schutzschong an seng Aarbechtskleedung ze finanzéieren? Dann hu mer och déi ganz Organisatioun vum Cycle inférieur mat de Promotiounskritäre vun der Septième op Cinquième, mat der Organisatioun vun den Haaptfächer en Cours de base a Cours avancé, souwéi mat där ganzer Orientatioun vun der Cinquième op Quatrième. Dat sinn alles Saachen, déi leien eis scho laang um Mo, eis a ganz ville Kolleegen. A well dat e wichtege Punkt ass, kënnt de Michael Reuter elo dono nach eng Kéier kuerz, also kënnt en och eng Kéier méi am Detail op deen, dee Punkt vun der, vum Cycle inférieur am ESG am Général nach eng Kéier zréck. Do dernieft hu mir awer och zesumme mat der APESS an der ACEN am Mäerz dëst Joer déi fir eis fundamental Fro vum Droit de négociation am Secondaire gestallt. Zesumme representéieren déi dräi Gewerkschaften nämlech, Méi wéi d'Halschent vun den Enseignanten am Secondaire hunn awer nach ëmmer absolut kee Recht bei ville Sujeten nieft de CGFP-Gewerkschaften um Negociatiounsdësch ze sëtzen. Och op dee Bréif hu mer keng Äntwert kritt. Firwat kréie mir elo säit bal zwee Joer keng Äntwerte vun eisem Minister op all eis Ufroen? An deene leschten zwee Joer hu mir zum Beispill eng eenzeg Ufro un d'Madame Lennertz gestallt als Gesondheetsministesch. An et kann jo net behaapten, datt d'Madame Leners elo fir den Moment keng Aarbecht hätt. An do hu mer ënnerhalb vun enger Woch eng Äntwert kritt. Do stellt sech dann dee Moment awer d'Fro, ob de Minister Meisch a seng Beamten net eventuell iwwerfuerdert sinn. Wa jo, mengen da muss engem am Unterrichtsministère iergendeppes passéieren. Wa nee, da muss ee sech froen, firwat de Minister konsequent den Dialog mat de Schoulpartner refuséiert. Ech soen dem Jules Barthe Merci fir déi verschidde Punkten. Wa mer hei driwwer schwätzen, fir punktuell am Cycle moyen an Cycle supérieur dann Ännerungen ze maachen, soe mär awer als SEW awer och, dass een dat wierklech ganzheetlech muss gesinn am Enseignement général. An dofir, wéi schonn ugekënnegt, sinn an eisen Aen d'Organisatioun an d'Critères de promotion vum Cycle inférieur am Enseignement général, déi e groussen Afloss op d'Orientatioun no der Cinquième G hunn an déi mär, deelweis a Fro stellen. Ech mengen, mir sinn eis all bewosst, dass d'Cinquième général mat dat wichtegst Joer an eisem secondaire Schoulsystem ass, well do am meeschten um Spill steet fir d'Schüler, wat hir berufflech Zukunft ubelaangt. Wann e Schüler op enger Cinquième Gé ass, huet en theoretesch all d'Dieren opstoen. Dat heescht, theoretesch huet en Accès op. de Cycle intermédiaire an dann fir weider ze goen op méi super, also Cycle supérieur an dann och op méi héich Studien op der Uni no enger Première G. Des Weideren huet en awer och d'Optioun ebe vun der Formation professionnelle an eben och a Form vun engem DT oder engem DAP. Leider ass de Cycle inférieur am Enseignement général awer esou strukturéiert, datt vill Schüler mat grousse Lacunne bis op d'Cinquième kommen, wou hinnen dann réischt bewosst gëtt, datt, jee nodeem op wat fir engem Niveau d'études se sinn, verschidde Sektiounen net méi méiglech si fir si. Dem Minister a senger Broschür fir d'Orientation, déi heescht Que faire après la cinquième? verschiddener vun Iech kenne se vläit, schreift, datt de Schüler misst prendre conscience de vos forces et faiblesses maachen. Mee. Am Endeffekt, am Cycle inférieur léisst heen a Wierklechkeet net vill Sputt fir verschidde Schwächten ze combléieren. Den duale System am Cycle inférieur mat Cours avancés a Cours de base ass u sech eng super Idee, well e gëtt a priori den Ufuerderungen un d'Schüler par rapport zu hire Fäegkeeten d'Méiglechkeet fir déi unzepassen. Mee d'Aart a Weis wéi et duergestallt gëtt, vermëttelt falsch Tatsaachen. Zum Beispill e Schüler, dee mat enger Note insuffisante oder gravement insuffisante no der Septième einfach sou weiderkënnt an dann op der Sixième générale sech net dramatesch verbessert, deen huet hannerno de Problem, dass an der Endofrechnung bei der Orientatioun déi Note bemol eng ganz wichteg Roll spillt. Dat heescht, de Schüler gëtt vu Septième op Cinquième a Septième générale op Cinquième générale quasi duerchgereecht, mee dann, wann bis. Promotioun decidéiert gëtt, da gëtt bemol gesot, ah nee, do sinn awer Lacunen a verschiddene Fächer, déi net méi kënne combléiert ginn. An dat ass fir vill Schüler, awer och fir vill Eltere schwéier nozevollzéien, fir dann bemol, vue que dass et esou fléissend gelaf ass, dann op der Cinquième eben eppes gesot ze kréien, wat ganz schwéier opzehuelen ass. Op der Cinquième générale ginn et zwee Niveaux de réussite, mee. Wann e Schüler zum Beispill just een Niveau, ee Cours avancé op enger Cinquième générale huet, dann huet e keng Chance méi, fir op eng Quatrième générale weiderzegoen an dee Moment och weiderhin op zum Beispill eng Uni, en Unisstudium ze viséieren. Wa se dann och nach an engem Lycée sinn, wou eng Différenciation interne ass, dat heescht an enger Klass ganz vill verschidden Niveauen zesumme sinn, dann ass dat och nach vill méi schwéier ze verstoe fir d'Schüler, wéi ass dat dann, datt ech an enger Klass sinn, wou Cinquième général drop steet, an ech hunn awer net déi Méiglechkeeten, déi vläicht meng Klassekameroden hunn. Am Idealfall, mat anere Schüler zesumme wäert ech Schüler motivéiert, fir sech ze verbesseren, mee an engem System, wou vun Ufank un de Schüler am Cycle 1 virun mat engem ganz niddrege Seuil d'échec weiderkomme kann, ass et schwéier fir déi méi schwaach oder lues Schüler dann den Hiewel nach ëmzeleeën an a ville Fäll féiert dat éischter zu Frustratiounen an Décrochage wéi lo zu enger supplementärer Motivatioun. Am Endeffekt ass et esou, dass de System eng enorm Maturitéit vun de Schüler an engem Moment an hirem Liewe verlaangt, wou sech vill Saache veränneren, wou d'Schoul vläicht net déi absolut Prioritéit huet. Mär setzen awer viraus, datt e Jugendlechen sech bewosst ass, datt et net just op ee Schouljoer nom anere ugeet, mee datt et eng Period vun dräi Schouljoren ass. A verschidde Jugendlecher kënne sech gutt aschätzen, mee grad am Enseignement général ginn et vill Schüler, déi dat net kënnen an déi ausserschoulesch och net esou encadréiert sinn, fir dat Bewosstsinn ze entwéckelen. Et gi vill Efforte gemaach vum Corps enseignant, vum CEPAS, vun anere Méiglechkeeten, déi d'Schoul bitt, mee wann et schonn Mee et seet scho vill aus, datt zanter dem Anféiere vum neie System ëmmer erëm Froe vun Enseignante gestallt ginn, déi awer net direkt konnte beäntwerte gi vun deene Leit, déi eben déi Reform ausgeschafft hunn. Ech hat esouguer gëschter Moie nach eng Kéier de Genoss, fir esou eng Formation interne bei mär an der Schoul matzemaachen, wou nach eng Kéier ganz nei Tableauen erauskomm sinn, mat Erklärungen, déi elo net vum Ministère komm sinn, mee déi vu Leit bei eis aus der Schoul komm sinn, déi sech wierklech vill Zäit geholl hunn, fir déi Saachen ze erklären. A wa mär als Enseignanten, déi awer e bëssen de Schoulsystem verënnerlecht hunn, wa mär scho mussen do Recherchë maachen, wat mengt Der dann, wat eis Eltere soen, a virun allem Elteren, déi eeben dann net esou familiär si mam Lëtzebuerger Schoulsystem? An dann doduerch fanne sech vill Schüler zum Schluss vun enger Cinquième générale an enger Situatioun, wou se mierken, datt d'Kiischte méi héich hänken, a wéi se dat geduet haten an wat och vum System dobaussen esou vermëttelt gëtt. An eisen Aen ass de Cycle inférieur, esou wéi en am Moment opgebaut ass, extrem komplex an en erlaabt just e schnellt Duerchreeche vum Schüler duerch den Inférieur, ouni wierklech ze kucken, wou a wéi ee punktuell dem Schüler erlabe kann, eppes nozehuelen. An. Wéi den Här Bartelt scho virdru gesot huet, am Dossier hu mer e puer Tableauen dragesat, fir ze illustréieren, wéi et am Enseignement secondaire général fonctionnéiert. An da kënnt Dir Iech vläicht och selwer eng Kéier dat Ganzt ukucken a probéieren ze verstoen. A wéi gesot, wann do nach Froen dozou sinn, kënnen mer dat vläicht nach spéider verdéiwen. An dofir ass et fir eis ganz wichteg, also wat eis och ganz wichteg ass an där ganzer Orientatiounsprozedur, dat ass, Méi och d'Virdeeler vun der Formation professionnelle ze promouvéieren. Et gëtt ëmmer iwwer Unie geschwat an iwwer Études supérieuren. An et ass awer och wichteg ze kucken, wat fir eng Méiglechkeeten een an der Formation professionnelle huet. An duerch Corona an d'Mesures sanitaires si vill Initiativen, wéi zum Beispill Visitten a Stagen, op e Minimum natierlech reduzéiert ginn. Dat versteet een och. Mä mir als SEW wiere frou, wann de Ministère, mee awer och d'ADEM an aner Instanzen erëm méi present um Terrain kéinte sinn. D'Digitaliséierung huet Virdeeler, wat den Accès op d'Informatiounen ubelaangt, mee Schüler brauchen och en direkten Echange mat de Leit aus der Beruffswelt, fir sech konkret kënnen eppes ënnert engem Beruff virzestellen. Do kann ee esou vill Biller, esou vill Tableaue maachen. Ech mengen, eng Eent-zu-Eent-Interaktioun oder an engem klenge Grupp, wou een d'Leit ka perséinlech uschwätzen, wa se do sinn, huet vill méi Virdeeler. An dofir fuerdere mir als SEW, dass um nationalen Niveau an Zukunft och soll gekuckt ginn, ähnlech wéi d'Foire de l'étudiant zum Beispill, all Joers eng Foire de l'orientation z'organiséiere fir Cinquièmesschüler, fir dat e bësse méi lieweg ze gestalten. Insgesamt erliewe mer an eisem Beruffsalldag, datt nach vill, datt nach e groussen Informatiounsbesoin bei de Schüler gëtt, wat déi verschidde Beruffer ugeet. Dowéinst wëll den SEW als Deel vun der gréisster Gewerkschaft vu Lëtzebuerg e Bäitrag och leeschten, fir eis Schüler a Schülerinne besser iwwer d'Aarbechtswelt an déi verschidde Beruffer opzeklären. An dat wëlle mer esou maachen, dass an den nächste Méint Infomaterial zu den Aarbechtskonditiounen a Karriärsméiglechkeeten an deene verschiddene Secteure publizéiert wäerte ginn, vun eiser Säit aus. All déi Punkten, déi ech elo erwähnt hunn an déi och den Här Bartelt virdrun erwähnt huet, bestärken eis an eiser Iwwerzeegung, datt et vläicht en Usaz wär, fir de Cycle inférieur am Enseignement secondaire général op véier Joer ze verlängeren, dat heescht eeben net eng Orientatioun no der Cinquième générale, mee éischter no der Quatrième générale. D'Schüler géife sou méi laang zesummebleiwen an hätten och méi Zäit, fir hir Lacunen opzeschaffen. Wat d'Orientatioun ubelaangt, kéint een esou och méi profitéieren, fir eben och verschidde Beruffer méi ze presentéieren a verschidde Formatiounen ze valoriséieren. An en plus, wa mer vun der Maturitéit schwätzen, ech mengen, Schüler maachen e grouse Sprong vu Cinquième op Quatrième an si hätten och dann, eng gréisser Maturitéit fir kënnen dann dee kruziale Choix besser ze treffen. Ausserdeem, well mer jo ganz vill och vu Passerelle schwätzen, wär dat och u sech dann eng Upassung par rapport zum Enseignement secondaire classique, well ech mengen, Der wësst dat jo, do gëtt no der Quatrième decidéiert, op wat fir eng Sektioun se weiderginn. Ok, ma nächste Punkt dee mer beschwätzen, dat ass jo och gëschter an der Rentréesreunioun erëm ugekënnegt gi vum Minister, dat erëm eng Rei méi europäesch Klassen a Schoule wäerten opgoen. Dat ass jo een Trend, dee mer an deene leschten Jore beobacht hunn. An déi Schoule schéisse jo mëttlerweil wéi Champignonen aus dem Buedem. A mir wollten elo net. De Problem, dee sech mat deene Schoule stellt, also Akaf vu Programmer oder Exame bei externe Firmaen, Deelprivatiséierung vum Enseignement, deen hu mer jo schonn d'lescht Joer ugeschwat, op dee wollte mer elo haut net esou agoen. Ee weidere Problem, dee sech stellt, ass, datt dat heiten à long terme och wäert zu engem, enger bewosster Politik eigentlech géint de Beamtestatut vum Enseignant féieren, well déi Enseignanten, déi do an deene Schoule Schoul halen, déi sinn net rekrutéiert ginn aus dem Lëtzebuerger Pool vun den Enseignanten, mee déi ginn international rekrutéiert, haaptsächlech aus dem engleschsproochegen Ausland. Dat heescht, mir hu Leit, déi kommen aus den USA, mir hu Leit, déi kommen aus Neuseeland, mir hu Leit, déi kommen aus Groussbritannien, natierlech och eng Majoritéit, Mir hunn natierlech och Leit aus dem franséischsproochege Raum, mee de gréissten Deel vun den Enseigne gëtt aus dem engleschsproochege Raum rekrutéiert. Jo, da komme mer eben dozou, dat mer de Personalmangel am Secondaire, dee mir natierlech och hunn, dat ass esou ee Side-effect vun deem Ganzen, dee gëtt elo doduerch probéiert ze kompenséieren, andeem mer international rekrutéieren. Doduerch kréie mer eng Rëtsch méi Employéen an d'Schoul, Déi Enseignuen, opgrond vun hirer Sproochensituatioun, si erfëllen net d'Konditiounen oft fir Fonctionnaire ze gi well se de Sproochentest net wäerte packen, deen eis dräi administrativ Sprooche verlaangt. Dat ass scho mol ee Problem. Si sinn als Employé natierlech och méi vulnerabel wéi e Fonctionnaire wat d'Aarbechtskonditiounen ugeet. An ee grousse Problem ass och d'Sproochbarrière. well si kennen eise Lëtzebuerger Schoulsystem net gutt, si kënnen oft net genuch Franséisch fir eis Gesetzestexter ze fannen oder ze verstoen, an dat féiert zu enger Situatioun, wou si oft Ongerechtegkeeten, illegal Aarbechtskonditiounen zum Deel akzeptéieren, well se einfach net wëssen, wéi et da richteg wier. An do hu mir och den Androck, dat deelweis vu verschiddenen Direktiounen an och vum Ministère ferm profitéiert gëtt, fir deenen Enseignanten Aarbechtskonditiounen opzedrécken, dee si eigentlech net akzeptéiere missten. Als SEW si mir bis elo eng, déi eenzeg Gewerkschaft, déi sech deenen Enseignen ugeholl huet, déi an engem reegelméissege Kontakt och mat hinne steet, ënnert anerem well mir d'lescht Joer eng Formatioun ugebidden hunn iwwert d'Rechter vum Enseignant am Secondaire. Do hu mer dann ganz vill Kontakt kritt mat den Enseignanten aus deene Schoulen an do hu mer festgestellt, datt e grousse Malaise an deene Schoulen ee bestellt. Vill vun deenen Enseignanten zum Beispill kréien immens vill Iwwerstonnen opgedrummt, och wärend dem Stage, wou et kompleet illegal ass a wou duerno och eng Nott erauskënnt, déi iwwert hiert Aarbechtsverhältnis natierlech weider decidéiert, also ob si agestallt ginn oder net. Si wëssen natierlech net, datt si Iwwerstonnen eventuell prestéieren, well se emol guer net d'Moyenë hu fir sech iwwert déi ze informéieren, ob dat ebe legal oder net legal ass. Wat dann och nach flott ass. Ironesch gemengt ass, dat vill vun deenen Iwwerstonnen, déi déi Enseignanten am Stage halen, déi gi mol net deklaréiert, well et ass jo illegal. Déi Enseignanten kréien dat awer oft net mat, dat se net deklaréiert sinn. Dat heescht, si schaffen eigentlech ouni bezuelt ze ginn wärend deenen Iwwerstonnen. Dann ass oft nach d'Situatioun, oft ass jo e Fondamental och nach drugegliddert un de Secondaire, da ginn ausgebilte Secondaires-Enseignanten, déi aus dem Ausland extra op Lëtzebuerg geplënnert gi sinn, fir Schoulzalen am Secondaire kréie puer mol gesot, da gitt dir elo mol an de Fondamental, do kréien se da rëm aner Aarbechtskonditiounen zum Deel wéi am Secondaire an eben och aner Aarbechtskonditiounen fir déi, déi se heihinner komm sinn. Et sinn awer och rëm Situatiounen, wou och am Secondaire da bemol gesot gétt, oh dir sidd elo administratiivt Personal, da musst der elo ënnert deenen Aarbechtskonditiounen schaffen. Also si, si kommen, si kafen eng Kaz am Sak, kommen heihinner an vill vun hinne kréien dann awer och mol deelweis eng béis Iwwerraschung, wat d'Aarbechtskonditiounen dono ubelaangt. dann ass et och esou, datt déi Enseignanten oft aus engem System aus dem Ausland kommen, dee komplett privatiséiert ass. Dat heescht, a Groussbritannie leeën dann zum Beispill d'Schouldirektiounen deelweis d'Paie fest vun den Enseignanten, si kënnen d'Enseignanten erausgeheien aus der Schoul oder net. Dat heescht, déi Enseignanten hei, déi hunn en immense Respekt och virun hiren Direktiounen an traue sech, well se jo mengen, et géif änlech funktionéiere wéi eventuell a Groussbritannien, sech net direkt ze wieren. An domat ass. de gewerkschaftleche Kontakt vun deenen Enseignanten zu eis immens wichteg, well mer eben do och hinnen hir Rechter vermëttele kënnen. Verschidde vun den Direktiounen, dat hu mer och héiere während eise Formatiounen, deconseilléieren dësen internationalen Enseignanten carrément fir Member bei enger Gewerkschaft ze ginn. Dat gëtt dann op Fair Welcome Meetings dann gëtt dat als Punkt geseelt, mir reegelen d'Problemer ënnert eis, dir braucht keng Gewerkschaft, dir braucht net bäizetrieden. Jo, als Gewerkschaft, déi eben bis elo déi eenzeg och ass, déi déi international Enseignen am ëffentleche Beräich an och natierlech am Privaten, awer do scho méi laang, vertrëtt, hu mer do verschidde Fuerderungen. Éischtens eis Formatioun, déi mir säit dësem Joer halen, d'Rechter vum Enseignant am Secondaire, Déi soll als offiziell IFEN-Formatioun unerkannt ginn. IFEN ass deen Institut, deen déi normal Weiderbildungen ukënnegt. Mir mussen se als Gewerkschaft esou halen. Et ass eis refuséiert gi vum Direkter vum IFEN, fir déi Formatioun ze halen, mam Argument, et géif jo schonn änlech Formatiounen um IFEN wärend dem Stage vun den Enseignanten ugebuet ginn. Dann ass et awer jo immens erstaunlech, dat eis Formatioun, déi mer eigentlech am Ufank vum Joer eemol wollten halen, mëttlerweil scho siwemol gehale ginn ass a mir kréien nach Strubbel voll ëmmer erëm Demande eran, fir déi Formatioun weiderzehalen. Also do hätte mer gären, datt déi Formatioun, virun allem fir déi Enseignanten, vun Ufank un gehale gëtt, fir datt si hir Rechter kennen an datt keen Abus méi gedriwwe gëtt duerch déi Situatioun, datt se d'Sprooch net genuch kennen oder de System net genuch kennen. Zweetens, fir d'Integratioun vun den internationalen Enseignanten eben och an eisem Schoulsystem an och an eiser Gesellschaft ze fuerderen, hätte mir gär, datt Sproochecoursen am Lëtzebuergeschen, Franséischen an am Däitschen als offiziell Formation continue vun hinnen ugeherkannt solle ginn. Wa si fäerdeg mam Stage sinn, muss jiddweree jo eng Rei Formation continue-Stonne maachen. Déi kann ee fräi wielen an eeben hei géife mir et besonnesch sënnvoll gesinn, dat se och déi Sprooche kéinten huelen an dat dat unerkannt gëtt. A sou géif och d'Chance dann erhéicht ginn, dat se enke kënnte sech verbeamte loossen. Mir fuerderen och eng Evaluatioun vun dësem System, well, wéi mer virdru scho gesot ginn, ginn immens vill Reformen ugekënnegt, ouni datt se evaluéiert goufen, ouni datt mer wëssen, leeft dat elo gutt oder net. An de Minister ass jo e perfekte Politiker an ass immens un medialen Inzernéierungen interesséiert. Mir géifen trotzdeem gär mol eng Kéier Zuelen an Analyse gesi vun dësem System, ob dee sou Sënn mécht, well et kënnt och zu enger Zersplitterung vun den Aarbechtskonditiounen zu enger Zersplitterung vun der Schoullandschaft. A wéi mer och scho virdrun annoncéiert hunn, wäerte mer och an Zukunft op dësem Dossier schaffen an do nach méi aktiv si wéi dat, wat mer elo dëst Joer waren.
Ech komme just nach kuerz op zwee Punkten ze schwätzen. De Minister Meisch, deen huet gëschter alt erëm eng Kéier ganz vill iwwer d'Digitalisatioun geschwat. Hie wëllt jo do déi Jonk elo méi op déi digital Welt virbereeden. Hie schwätzt awer ëmmer nëmme vun deene positiven Aspekter vun der Digitalisatioun. Déi sinn och effektiv jo do. Mir wëllen awer dëst Joer och méi op ee negativen Aspekt vun der Digitalisatioun an de Fokus setzen, an dat ass u sech déi dat digitaalt Suchtverhalen an de Cybermobbing bei ville Jonken. Op dës Punkten, déi méi ëmmer méi zu engem grousse Problem ginn, fir vill Jonker, hir Elteren an d'Schoul, wëlle mir zesumme mat der APESS dëst Joer, wéi gesot, méi konkret agoen. Oft si bei dëse Problemer d'Elteren total iwwerfuerdert. Gläichzäiteg sinn déi meescht Enseignanten schlecht op esou Situatioune preparéiert. Wärend den Unterrichtsministère a par la force des choses d'Schoule keng konkret Konzepter hunn, fir op esou Problemer ze reagéieren. Déi allgemeng Covid-Mesuren, dee méi oder manner laangen Homeschooling an den doraus entstanene Verloscht U physeschen a soziale Kontakter hunn déi ganz Problematik vum Suchtverhalen a vum Cybermobbing weider verschäerft. E Groussdeel vun de sozial Kontakter ass jo wärend deem Zäitraum och an den Internet verlagert ginn. Sexuell Belästegung am Internet an och an der Schoul gëtt an och ëmmer méi zu engem Thema. Vill Jonker wëssen net, wat se domadder, wéi se domadder ëmgoen, ëmzegoen hunn. Den SEW Secondaire, deen huet do zesumme mam OGBL Equality och eng Infobroschür zu deem Thema erausginn a mir fuerderen, dass an Zukunft regelméisseg Weiderbildunge fir d'Schoulpersonal an deem zu deem Sujet ugebuede ginn an dass dat Thema, genausou ebe wéi d'Suchtverhalen an de Cybermobbing, obligatoresch an der Schoul op Septième soll traitéiert ginn. Dobäi kënnt natierlech och, datt d'Anonymitéit am Internet déi ganz Problematik nach zousätzlech verschäerft huet. Suicidgedanken, Alkohol an Tablettesucht, Angschtstéierungen, etc. Sinn ëmmer dat sinn déi dramatesch Konsequenze vun dëse Problemer bei ville Jugendlecher. An déi Problemer, déi gi konstant an d'Lut, an dat kënnen Iech och déi Responsabel vum CPAS an de Lycéeë ganz kloer confirméieren. Dës ganz Problematike wäerte wéi gesot zesumme mat der APESS am Laf vum Joer an de Schoulen thematiséiert ginn. An an enger éischter Phas wäerte mir den 18 Oktober eng Konferenz mat der Madamm Gabriella Rapp organiséieren. Dat ass eng Spezialistin an deem Beräich a Grënnerin vun der Associatioun Digital Health, Gesund im Netz. Wéi gesot, do ass den uechtzéngten Oktober, do gëtt dann déi ganz Campagne u sech lancéiert mat där Konferenz. An de weidere Verlaf vun där Campagne, déi wäert dann och an deenen nächste Woche zesumme mat der APESS finaliséiert ginn. An da ganz zum Schluss wéilt ech awer och nach als SEW-Secondaire de Mouvement Youth for Climate eis Solidaritéit ausdrécken, donc weltwäit, bedéngt duerch déi extrem Temperaturen an Naturkatastrophen, déi mer déi leschte Joren ëmmer méi hu misse constatéieren, ass de Klimawandel aktuell fir den Doud vu plus minus fënnef Millioune Leit pro Joer responsabel. An dës Tendenz wäert sech an den nächste Joren leider weider staark klammen. Während sech alles elo schonn säit ennerhallwem Joer praktesch just nach ëm d'Corona-Pandemie dréint a mer all Dag an deem Beräich mat neie Statistike bombardéiert ginn, schéngt de Klimawandel a seng weltwäit Konsequenzen nach ëmmer net an de Käpp vu ville Leit ukomm ze sinn. An dat obwuel mer mat grousser Warscheinlechkeet an net all ze laanger Zäit hoffentlech wéinstens d'Corona-Pandemie an de Grëff wäerte kréien. Während de Klimawandel iwwert déi nächst Joerzéngten eist Liewen ëmmer méi schwéier a komplizéiert wäert maachen, mee glécklecherweis hu mer jo eng engagéiert Jugend, déi sech de katastrophale Konsequenze vum Klimawandel bewosst ass an déi sech dogéint wiert. An dofir, wéi gesot, solidariséiere mir eis als SEW secondaire zu 110 Prozent mat der Beweegung Youth for Climate a ruffen all Enseignanten op, hir Schüler dozou ze motivéieren, sech massiv un de Manifestatioune vum 24. September ze bedeelegen, egal wat de Ministère elo do wäert decidéieren an deem Kontext.